Moien! An wëllkomm zu enger neier Episode vu Luxplay! Haut mat Wargroove! An do war nach esou e Spill vun deem ech nach ni héieren hat. Wat war dat? Du mengs dat eent do, dat legendäert, wéi heescht et nach méi?
Apex Legends! Genau!
Also roll the intro, géif den Danilo soen.

Wat brauch ech Bill haut zedags fir gutt dobaussen unzekommen? Eng gutt Story? Nee. Open World? Gudde Virschlo, awer och net. Klengen Hint, Fortnite huet grouss gemaach.
Jonkt Publikum uschwätzen? Dat ass net op dat wat ech raus wollt, awer du bass scho ganz no drun. Battle Royale! Genau!
Battle Royale! Mat Apex Legends bréngt Respawn Entertainment nämlech elo säin eegene Battle Royale eraus. An ob se domat de Battle Royale revolutionéieren, verréit Iech de Billy.
Wéi aus dem Näischt sinn den zweete Februar déi éischt Gerüchter iwwert en Titanfall Battle Royale Spill opgetaucht. Kuerz drop, de véierte Februar, gouf Apex Legends dann och offiziell ugekënnegt a souguer released. Ween awer wierklech en Titanfall Battle Royale erwaart huet, dee muss sech leider enttäuschen. Weder Titans nach d'Parcours-Elementer aus Titanfall sinn am Spill dran. Och d'Art Direction sinn e komplette Broch vun der Rei. Ofgesi vun e puer Waffen huet d'Spill also net wierklech vill vun Titanfall a sech. An et spillt sech a gesäit am Fong vill méi no engem Borderlands Battle Royale aus wéi no engem Titanfall Battle Royale. Ganz éierlech, verschidde vun de Charaktere kéinten esouguer eent zu eent a Borderlands 3 esou virkommen. Apropos Charakteren, déi si warscheinlech de unique selling point vun Apex Legends. Anescht wéi bei anere Battle Royale Games ënnerscheeden sech d'Spiller net nëmmen äusserlech duerch Skins, mee et gi bis elo 8 Legends aus deenen ee virun engem Match auswiele kann. Alleguer hu jeeweils eng passiv, aktiv an ultimativ Fäegkeet. Huele mer d'Wave mol als Beispill. Seng Passive gëtt dem Spiller eng akustesch Warnung soubal e Géigner op ee selwer oder seng Teammates ziilt. Seng Active léisst ee fir kuerz Zäit duerch de Void lafen, wouduerch ee seng Positioun wiessele kann ouni sech eng Kugel anzefänken. Seng Ulti ass eng Weiderentwécklung dovunner a léisst een op zwee Plazen e Portal opmaachen, wouduerch och aner Spiller an de Void kënnen. Ech muss dozou awer soen, dass de Versuch verschidden Ultis ze notzen mam Endeffekt méi oft zum Fängnis goufen, wéi dass se mer wierklech gehollef hätten. Fir dat Ganzt awer e bëssen ze balancen, ka pro Equipe, déi iwwregens aus 3 Persoune bestinn, all Charakter nëmmen eng Kéier gewielt ginn. Duo oder Solo Modi ginn et bis elo nach net, Mee wat net ass, kann ëmmer nach sinn. Kommen mer awer elo zum Wichtegsten, Ass Apex Legends dann elo och e gutt Spill? Als e riesen Titanfall Fan vun der éischter Stonn un, an als een dee kee Fan vu Battle Royale ass, war ech ufanks richteg skeptesch. Wou ech dann och nach gewuer gouf, dass weder Titans nach Wallrunning am Spill sinn, do war ech scho bal bereet et einfach ganz sinn ze loossen. Elo nodeems ech et awer fir e puer Stonne getest hunn, muss ech ganz éierlech soen, dass et onheemlech vill Spaass mécht an dat bis elo bescht Battle Royale Game um Marché ass. Op jiddefalls menger Meenung no. Den Oflaf ass dobäi ganz simpel an typesch Battle Royale. Ufanks flitt een an engem Transporter queesch iwwert d'Map a spréngt au eegener Mesure of. Dono sicht een da ganz typesch no Waffen, Schëlder, Medipacks an alles weideres wat ee sou gebrauche kann a probéiert dobäi innerhalb vun der markéierter Sécherheetszon ze bleiwen an aner Squads ze killen. Bis een halt als leschten iwwreg ass an domat gewënnt. Wat een bei Apex Legends awer definitiv luewe muss, ass de Ping Feature. Ähnleches gouf et natierlech och scho fréier bei Battlefield Spiller, mee nach ni sou performant an effizient wéi bei Apex Legends. Dir fannt eng gäil Waff, mee sidd selwer schonn zefridden? Ping! E gäilt Schëld dat dir net braucht? Ping! E Géigner geortet. Ping! Et ass ganz einfach an erliichtert Teamplay fir all déi, déi net mat engem Headset spille wëllen. Zum Fazit kann ech also soen, dass et grad fir e Battle Royale Spill absolut empfehlenswert ass. Virun allem deene Leit, deene PUBG nach ze buggy ass, Fortnite ze kannereg oder Blackout einfach ze deier ass. Ass Apex Legends déi perfekt Léisung? Et ass gratis a bitt engem eng cool Mëschung aus Hero-Shooter à la Overwatch zesumme mam Gameplay vu Blackout. Ween awer en Titanfall-Spill erwaart, dee sollt seng Erwaardungen trotzdeem bësse rofschrauwen. Aus eegener Erfarung géing ech dann trotzdeem soe probéiert d'Spill wéinstens mol aus. Sou, lo wou dat gekläert ass, ginn ech nach e puer Ronnen zocken.
Champions. Ah! Näischt geet iwwert eng gutt News. Stëmmt. Du hues se jo matbruet, ne? Natierlech! Wärst de mengs du net ech hätt d'News ver. Nee, ech giff d'News dach nimools ver. Ech kann jo net sinn, datt ech déi News ver. Oh mäi Gott, ech mengen ech hunn d'News vergiess! Oh Gott!
Wou koum dee Fliger hier? D'Fro ass, wat ass op deem Fliger dëse Moment? Mee, mee dat si jo eis News! Nice! Oh, en Zeeche vu Gott! Huh!

Ubisoft gënnt sech keng Paus a huet ugekënnegt, dass se bis Abrëll 2020 dräi oder souguer véier Triple-A-Titele wëllen erausbréngen. Beim grad immens populären Apex Legends sinn duerch Leaks Rumeuren opkomm, dass ee geschwënn kinnt Gefierer kréien. Ausserdeem, no enger Petitioun vu Fans an der Oppenheet vum Regisseur Neill Blomkamp an dem Respawn-Grënner Vince Zampella, Kéint och dem Chappi säi Wee an d'Spill fannen. Nodeems den Alfonso Ribeiro, och bekannt als Carlton Banks aus der Serie The Prince of Bel-Air, versicht huet Fortnite ze verkloen, well se sech ganz kloer u sengem deemolegen Danz inspiréiert hunn, ass elo erauskomm, dass seng Chancen ze gewanne quasi gläich Null sinn. Et sief laut engem Bréif einfach net als choreographescht Wierk zoulässeg.
Mat Stardew Valley wossten d'Entwéckler bei Chucklefish schonn d'Fans vun Harvest Moon ze begeeschteren. Lo wëllen se och de Fans vun Advance Wars eppes Guddes doen an hunn Wargroove erausbruet. Ob hinnen hiert Virhunn dann och gelongen ass, weise mir iech elo.
Mat Advance Wars, Dark Conflict ass virun 11 Joer dat lescht Spill an der Advance Wars Rei vun Nintendo erauskomm. Eelef Joer ass eng laang Zäit, a verschidden Entwéckler konnte wuel einfach net méi um Nintendo warden an hu sech kuerzerhand entscheet, selwer e Spill erauszebréngen mat engem Hauch Advance Wars. Den Ufank huet 2018 Subset Games mat Into the Breach gemat, ee Spill, an welchem ee mat Mechs an zoufallsgeneréierten Zenarien Aliens zermatscht. Den Titel huet 2018 bewisen, dass ronnebaséierend Kämpf op enger rasteriséierter Kaart nach laang net der Vergaangenheet ugehéieren. Dat selwecht musse sech och d'Entwéckler bei Chucklefish geduet hunn an hunn den éischte Februar mat Wargroove hir Advance Wars Fantasië verwierklecht. Déi gréissten Ännerung am Géigesaz zu Advance Wars ass de Fantasy Setting. Zaldote goufen duerch Schwäertkämpfer ersat, Panzeren duerch Katapulter a mat enger Ballist eng Grupp Vampire aus der Loft ze schéissen ass och ganz normal. Bei der Story däerf ee sech vum Spill net ze vill erwaarden. Et ass wéi scho sou oft déi klassesch Kinnek stierft a seng Duechter muss dem Versuere stoppe Geschicht. Mat der Protagonistin Mercia geet et nom Doud vum Kinnek dorëms duerch Land ze reesen a Verbündeter ze fannen fir de Kampf géint Helheim, engem Kinnekräich regéiert vun engem Hexemeeschter a sengem Höllenhandschuh. Esou flach d'Story och ass, muss ech trotzdem gestoen, dass mech déi kleng Storyschnipselen virun an no all Kampf gutt ënnerhal hunn. Sou hunn d'Entwéckler bei Chuckle Fish et hikrut mir all Charakter an hir Perséinlechkeet no ze bréngen a mech och mat klenge Comedy-Einlagen ënnerhal. Sou leeft zum Beispill en Zaldot menger Protagonistin mat der Kroun an de Pendelen no an déi feindlech Kommandantin Ragna gëtt perfekt als leschte Verléierer duergestallt. Komme mer elo awer mol zu dem Punkt, deen déi wichtegst Roll am Spill huet, nämlech d'Schlachten zwëschen zwee Kommandanten. Déi zéie wéi och an Advance Wars an charmante Pixellook an de Kampf. Een Kommandant ass natierlech näischt ouni seng Truppen, an déi ginn et an all Variatiounen, mat hire jeeweilege Stäerkten a Schwächten, welch nom Schéier-Steng-Pobeierprinzip funktionéieren. Als Beispill huele mär de Pikenier, welche staark géint Kavallerie ass, dofir awer schwaach géint Bouschéisse. Wéinst et Vance Wars ginn d'Kämpf an enger Kampfanimatioun ausgedro, an welchem béid Truppe géinteneen untrieden. Virdeeler kann een an dësem Kampf kréien, andeem ee sech mat de Viraussetzunge fir e kriteschen Treffer vertraut mécht. Sou mécht zum Beispill ee Bouschéisser, welche sech net beweegt huet, kritesche Schued. All Eenheet huet seng eege Viraussetzung fir e kriteschen Treffer, vun deene wärend dem Tutorial verschiddener virgestallt ginn, anerer mussen awer selwer an der Infofënster gelies ginn. Den Terrain op deem de Kampf stattfënnt spillt natierlech och eng Roll. Truppen déi an de Bierger oder am Bësch stationéiert sinn, kréien e Verteidegungsbonus, dofir kritt awer eng Trupp am Waasser méi Schued. Doniewent fënnt och de bekannte Krichsniwwel säi Wee an d'Spill. Dee verspäert Iech d'Vue op de Géigner a muss als éischt vun enger Trupp opgedeckt ginn. Bei dëser Aktioun kommen Är Hënn an d'Spill. Well se als Speer perfekt sinn, well hir Räichwäit am gréissten ass, gëtt den Hond dann och nach op e Bierg gestallt, gëtt d'Räichwäit esouguer nach méi grouss. Déi ganz Truppe muss wärend der Schlacht mat Gold kaf ginn. A wou fënnt een am beschte Gold? An den Täsche vun de Bierger. Sou muss ee d'Dierfer vun de Leit anhuelen, fir doduerch all Ronn Gold ze kréien, mat welchem d'Truppen an der Kasern kaf kënne ginn. Bei all deenen Truppen dierf een awer natierlech net de Kommandant vergiessen, deen am Kampf massive Schued mécht a mat senger Spezialfäegkeet, am Spill Groove genannt, ären Truppen hëlleft oder de Géigner behënnert. Kommandant ass awer och déi gréisste Schwäch. Gëtt dësen ausgeschalt oder gëtt d'Basis zerstéiert, ass d'Partie eriwwer. Partië maache Spaass ze spillen, déi beschte Positioun fir är Truppen ze fannen an dann de Géigner mat engem kriteschen Treffer iwwer de Jordan ze schécken, mécht Laun, gëtt dem Géigner dann mat enger Iwwermuecht quasi pulveriséiert, ass een als Spiller schonn zimmlech zefridden. Leider huet Wargroove och e puer Frustmomenter. Sou léiert dir wärend der Story verschidde Kommandante mat hire Grooves kennen, dierft awer virun engem Kampf net äre Kommandant auswielen a musst deen huelen deen ee kritt. Dobäi kann ee Kampf och scho gären 30 bis 45 Minutten daueren, ouni Méiglechkeet am Kampf zwëschent ze späicheren oder déi lescht Aktioun zeréckhuelen ze kënnen, ass et besonnesch frustréierend nom 15. Zuch verluer ze hunn an déi ganz Schlacht nach eng Kéier dierfen ze maachen. Den Entwéckler gëtt Iech zwar d'Méiglechkeet, de Schwieregkeetsgrad unzepassen, andeem Dir den Iech zougefügten Schued reduzéiere kënnt, Är Einname steigeren oder och Är Groove-Anzeig méi schnell fëlle loosse kënnt. Dat Ganzt fillt sech awer éischter un, als géing den Entwéckler d'Balancing dem Spiller iwwerloossen. Weiderhin tauche wärend enger Kampagnemissioun ouni Virwarnung einfach Géigner op, welch Iech da vun hannen ugräifen, wärend de Géigner Iech vu vir d'Liewe schwéier mécht. D'Optauche mécht jo als Story-Method Sënn, awer wann d'Spill engem net seet, kann een och net an Taktik abauen, a sou muss sou munch Missioun widderholl ginn. Am Arcade-Modus passéiert dat net. Hei weess ech genau wat op mech duer kënnt a kann deementsprechend drop reagéieren. An dësem Modus wielt Dir Äre Kommandant a spillt um gewielte Schwieregkeetsgrad eng Rei u Kämpf géint aner Kommandanten. D'Kommandanten déi Dir wiele kënnt, mussen awer als éischt an der Story fräigeschalt ginn. Am Puzzle-Modus gitt der an eng ugefaange Partie geworf a musst an enger fester Unzuel Ronnen de Match gewannen. De Modus ass eng gutt Ofwiesslung zu de Campagneschlachten a bréngt een dozou, anescht ze denke wéi an den normale Missiounen. Ier ech zu mengem Fazit kommen, wëll ech nach ganz kuerz de Kaarten-Editor luewen. Deen erlaabt et iech net nëmmen eege Schlachtfelder ze erschafen, mee och ganz Campagnen, welch dir dann online mat anere Leit deele kënnt. Déi erstallte Schlachtfelder kënnen och lokal mat bis zu 4 Leit gespillt ginn. Schonn zimmlech nice! Komme mer elo awer mol zu engem Schlusspunkt. D'Spill huet mech trotz senge verschiddene Schwächten ënnerhal. Obwuel d'Story net besonnesch innovativ ass, versteet d'Chuckle Fish mer d'Charakteren an hir Storyhandlungen nozebréngen. An obwuel d'Story-Missiounen net sou berechebar sinn, wéi een sech dat vun engem Strategiespill wënscht, kritt een och dat an de Grëff. Fir déi Leit, déi eng Partie spille wëllen ouni déi ganz Story-Variabelen, kann ech d'Arcade-Modus empfeelen, oder och de Puzzle-Modus. An wann iech déi ganz Szenarien nach ëmmer net gefalen, kreéiert är eege Schlachtfelder a moosst iech mat äre Kolleegen fir endlech festzehalen, ween dee gréisste Kommandant ass. Ciao!
An nächst Kéier dann mat neie Spiller, neie News, wat ass et, mär wëssen et nach net, mär gesinn et wann et wäit ass, oh oh, ech sot wann se wäit ass, ma net elo, et ass nach ze fréi. Oh Gott, souvill News, souvill nei Saachen, ciao bis nächst Kéier.